Parlemana Swêdê perwerdekirin û amadekirina demokratên paşerojê bi karekî gelekî girîng dizane û loma jî çalakiyek heye bi navê Parlemana Ciwanan. Xwendevanên pola deh û yazdeh û danzdan ji hemû dibistanên seranserî Swêdê têne hilbijartin, sê sed û çel û neh kes bi qandî jimareya endamên Parlemanê rojeke temam ji serê sibê de heta êvarê li vir di avahiya Parlemana Swêdê de Bi karê Perlemana Swêdê re dibin. Li pazdeh lijneyên perlemanî têne dabeşkirin û serokê perlemana rasteqîne jî wî karî ji serê sibê de heta êvarê bi rê ve dibe. Li sertaserî Swîd xwênkaranî polî de, yazdeh û duwazdeh.

Väl, varmt välkomna till Sveriges riksdag. Berêzan, endamên Perlemana Ciwanan bi germî em bixêrhatina we dikin. Cihê şahnaziyê ye ku nûner ji sed û bîst û şeş dibistanan ji seranserî Swêdê li vir amade ne. Sed û bîst û şeş dibistan, ji şêst û yek navçeyan. Ji bajarokê Gällivori li bakur ta Malmö li başûr. Ev jî ta redeyekê Awêneya rastiya cîyografîya Swêdê ye. Tam weke endam perleman, hûn ê îro di lijneyên perlemanî de kar bikin, gotûbêjê bikin, hewl bidin bîr û boçûnên xwe bi kesên din bidine qebûlkirin, dengdanê bikin û rasterast pirsan ji wezîran bikin. Perlemana Ciwanan Bo min çavkaniyeke siriş û îlhamê ye. Bi xwîngermiya xwe û gotûbêjkirina aşkere û zelal hûn ji bo mezinan nimûne ne. Di gelek waran de pêdiviya me mezinan bi nerînên we heye. Bi çi awayî pêwîste civak bi rêve biçê? Siyaseta perwerdeyê. lênerîn û dermankirina nisaxan, weberhênan û birêvebirina aboriya civakê, siyaseta wizeyê û pirsên jîngehê pêwîste çawa bêne dahênan de ku ji bo salên dûr di berjewendiya civakê de bin. Hêvîdar im ku hûn ê îro hest bikin ku mirov dikare bi argumentan qenaeta kesên din wîne. Bi taybet Gava ku mirov di wê mijarê de baş xwendibe û mirov ew huner hebe ku bi baştirîn şêwe boçûnên xwe bigihîne kesên din, ez dixwazim dubare bikim ku mirov ew mijar baş xwendibe. Xwendin û vekolîna baş li ser mijarên gotûbêjê karekî sereke ye di perlemanê de. Her wiha Pêwîst e endamên perlemanê hunera guhdarîkirinê hebin û mixabin ev huner di siyasetê de kêm e. Dan û standin tiştê sereke ye di karê me de. Divê mirov bikaribe çareyên tewafuqî peyda bike. Hûn ê îro bibînin ku mirov nikare hemû daxwazên xwe derbas bike. Û loma mirov li çareseriyên hevbeş digere. De ku mirov bikaribe piraniyê li dora pêşniyazekê peyda bike. Li vir çepiklêdan asayî ye, lê fîkandin û çepikên bi qerf û qeşmerî qedexe ne û ev tişt jî di qanûnê de tesbît bûye. Hêvîdar im roja we dewlemend be û dîsa bi xêr hatin.

Nûnerê her sinifekê ango polekê dikare pêşniyazekê beramber ya hikûmetê û ya lijneya perlemanî bike û her kes dikare du xulekan deng bike. Zor penaberman wergirtuwa. Debê pare hebe bo ewey em penaberane têkel be komelga bikeyn, kariyan bo bidozînewa, rêga bo xwendiniyan xoş bikeyn. Ême pêşwaziyan lê dekeyn le Swîd.

Ev bûçûn kirêt e. Gelek kes li Swêdê hene xebatê dijî bûçûnê nûsa dikin. Boçi em ewqas ji xwe razî ne? Rast e girîng e mirov li vir alîkarî xelkê bike. Lê divê em ji bîr nekin jî ku berê jî rewşa me gelekî baş e. Nexwendî li Swêdê nînin. Kesên li vir rûniştî kesek hinekî nexwendî nas dikin. Lê heman demê nîvê zarokên Efganistanê bê xwendin in.

Wezîra Jîngehê Lena Ek û Wezîra Aboriyê Annie Lööf bi xêr bên fermo rûnin. Ew ên ku dê pirsan bikin ez e navê wan vankim, hûn ê li cihê xwe pirsa xwe bikin. Gava ku çira sor pê ket wê çaxê deng bikin. Pirsa xwe rasterast arastey wezîr bikin. Her pirsek yan bersîvek nabe ji xulekekê dirêjtir be. Piştî bersîvê mirov dikare pirseke din jî bike û dîsa bersîvê wergire. Tevahiya jêpirsîna wezîran çel û pênc xulekan derbas nake. Weke ku ez ji endamên Perlemanê re jî dibêjim, divê pirs giştî be yan jî di çarçoveya karê wî wezîrî de be. Ez niha rê didim pirsa yekem. Då är det Olivia Wallin som har den första frågan. Varsågod. Min fråga är till statsrådet Erik Ullenhag. Pirsa min ji Wezîr Erik Ullenhag e. Ez dixwazim zanibim ka hûn çi dikin ji bo ku malên Swêdiyan û yên biyaniyan dûrî hev nekevin. Çimkî gerekên Swêdî û ne Swêdî êdî bûne kêşe. Spas birêz Serok Perleman, spas bo vê pirsê. Ne girîng e eger mirov li Swêd çêbûye yan jî li welatekî din. Xala herî girîng ew e ku derfet bo her kesî wek hev bin. Divê mirov giraniyê bide peydakirina kar û fêrkirina zimanê Swêdî. Bo min ne kêşe ye gava ku kesên ji heman welatî hatibine vir, bixwazin nêzikî hev bijîn. Gava ku Swêdî koçberî welatên din dibûn, wan jî hez dikir nêzikî hev bijîn. Kêşe ew e ku hinek gerek yan mintiqe hene, piraniya nişteciyên wan gerekan bêkar in. Li wir kêşeyên civakî zor in. Xwendin li dibistanên wan encamên baş nadin. Bo min ev e kakila arîşeya cidebûnê ye.

Berêz Serokî Parleman, Ezîzan endamanî parlemanî lawan, êwe hemûtan dizanin ke nizîkey pêş du hezar sal pêş êsta bav û bapîranman witûyane axaftin deselat e. Seyr kin çon bav û bapîranman hêzî axaftiniyan denirxand. Ewe şer e, belam şerî axaftin.

Berêzan, di dawiya her civînekê de weke adetê em dibêjin hûn hemî li gel in ku civîn bi dawî bibe û va ez dibînim ku bersîv erênî ye. Civîn bi dawî bû. Va îro me dît ku çawa xwendevanên pola deh û yanzdeh û danzdeh ji dibistanên seranserî Swêdê hatin karê endam perleman girtine ser xwe di panzdeh lijneyên perlemanî de kar kirin gotûbêj kirin bi serokê perlemanê re deng kirin wezîrên rasteqîne hatibûn rûniştibûn û pirsê xwe arasteyî wezîran kirin û cewab jî ji wezîran wergirtin û di dawiyê de jî xelatek hate dabeşkirin xelata gotara herî bi tesîr û bandor.